Zwiṅwe zwavhuḓi zwi no fhira hezwi zwine vha khou zwi vhona nga tshino tshifhinga zwi kha ḓi ḓa zwavhuḓi na zwivhuya zwi kha ḓi ḓo to vha tevhela maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho. Ndi uri na musi hu tshi kho itea mini na mini kha vha ḓi vhudze uri zwavhuḓi na zwivhuya zwi tevhela maḓuvha oṱhe a vhutshilo hanga zwenezwo zwine vhone vha bula vha amba nga mulomo wavho ndi zwone zwine zwa tevhela vhone. arali vha tshi ḓi ambelwa zwivhuya uri nṋe ndo fanelwa nga zwivhuya ndi tevhelwa nga zwivhuya ndi tevhelwa nga zwavhuḓi vha ḓo tevhelwa nga zwenezwo ndi uri a zwi ambi zwori hezwi hu tshipfi zwavhuḓi na zwivhuya zwi ḓo vha tevhela maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho zwi kho to amba zwori na zwiṅwe zwi no itea shangoni a zwi nga itei khavho. zwi do itea kha vha vhone nga onoyu Davida o ambaho uri zwavhuḓi na zwivhuya zwi ḓo ni tevhela maḓuvha oṱhe a vhutshilo hanga vha vhona uri o vha tshi tovholwa hani nga Saulo o vha tshi dzula a kho dodzha a tshi dzula a nndwani fhedzi na zwavhuḓi na zwivhuya zwi tshi ita mini zwi tshi mu tevhela ndi zwenezwo zwe a vha a tshi ḓi ambela zwone. Zwino i ngavha i assignment ifhio na ifhio ine vhone vha vha nayo vhutshiloni ndi zwifhio na zwifhio zwine vhone vho ḓela zwone fhano shangoni kha vha ri ndi vha ṱalutshedze kana ndi vha vhudze uri vhone vha kha ḓi yo ḓiphiṋa vha kha ḽino shango vha sathu swika ṱaḓulu kana vha sathu swika gai kana ḽi sathu swika ḓuvha ḽavho ḽa u fhedzisela. Zwino muthu ndi a ḓi ambela zwivhuya. Zwenezwo zwine nda zwi kunga nda zwi amba nga maipfi anga ndi zwone zwine zwa kungela zwa ḓa vhutshiloni hanga vha songo neta kha u bula zwivhuya the more vha tshi bula zwivhuya the more vha tshi khou fhaṱa mutsheṱo u ne hoyo mutsheṱo u vha tsireledza kha zwavhuḓi na zwivhuya u ne hoyo mutsheṱo u vha vha dzudza vha nga ngomu kha zwavhuḓi na zwivhuya kana hu vha hu tshi khou itea mini. kha ḽifhasi zwi tshi khou itea around vhone vhone kha vha zwi ḓivhe zwori a zwi nga vha sendeli a zwi nga sendeli tsini navho arali ni vhone vho ḓi vhekanya vho ḓi dzudzanyela uri zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele malofha a u ḓodza ha nambateli zwi nga ḓa zwi si zwavhuḓi zwi ḓo fhira nahone vha ḓo to ḓi vhudzisa uri ho fhira mini hafha zwo itea nga tshifhinga ḓe. vha soko pfha tshi pfhi ha nga hafho vha na mudzinginyo vha ri ee eh, mudzinginyo wone wo to nanga nga hanefho hmm? ndi zwiḽa zwine vha pfha tshi pfhi ho vha na mvula kha muṅwe muvhundu ha vha na maḓumbu zwa sa swike vho ngafha hune vhone vha vha hone so to amba uri vhone eh, vha case eh, yo khetheaho ya special zwi tshi kho ḓi to amba vho uri zwithu zwi si zwavhuḓi zwi a itea huṅwe huṅwe zwa si swike fhedzi vhone tshine tsha ntakadza nga vhone ndi zwa uri zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhela maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho u tou pfha nṋe ndi tshi khou amba fhedzi ndi zwavhuḓi na zwivhuya ngori vhone vho vuwa matsheloni um khezwi vha khou tshimbila zwoṱhe zwe vha ḓivhudza uri ndi khou ṱoḓa u zwi ita ṋamusi vha khou zwi ita vha vhukati na u zwi ita nga tshino tshifhinga ngauri mini vho vuwa. Ndi zwavhuḓi na zwivhuya ezwo zwi khou vha tevhela maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho. Ah.